ئێرە قەڵات مارانە، قەڵات ماران کێوێکە بە بەرزایی 2300 میتر لە سێ کیلومیتری شاری نەغەدە هەڵکەوتووە، لە باشووری قەڵادماران گوندەکانی قاڕنێ و گەڵوان لە باکووری گوندی ئاڵیاوی هەڵکەوتووە. لە خوارەوەی قەڵادماران دوو کانی هەڵدەقوڵن کە وا دەردەکەوێت هەر لە کۆنەوە لە لایەن خەڵکی قەڵاکە بەکار هاتووە و ئێستاش خەڵکی ناوچە بۆ کشتوکاڵ و خواردنەوە کەڵکی لێ وەردەگرن. لە باشووری قەڵات ماران کە دەکەوێتە بەری گوندی قاڕنێ چەندین داری بەڕوو و چاکی زبێدەی لێیە. لە ساڵی هەزار و سێ سەد و پەنجا و پێنج ی هەتاوی لە لایان پڕۆژەی ئارکۆلۆگ بۆ لێکۆڵینەوە لە سەر قەڵات ماران سەردانی ئەو شوێنەیان کردووە و دەرکەوتووە کە ئەو شوێنە دەیان هەزار ساڵ پێش کڵپان بووە و بە تێپەڕبوونی کات پڕبۆتەوە. لە ئێستاکە شوێنی قەڵاکە زۆر بە کەمی ماوەتەوە بەڵام شوێنەواری قەڵایەکی تازە بە چەندین دژی چاودێریەوە دەبینرێ کە دوای شۆرشی ئێران لەلایەن هێزە نیزامییەکانی ئێرانەوە سازکراوە

ڕوانینی یەکەم، دەکوترێت وشەی مار یەک وشەی ئەرمەنییە و بە مانای گەورە و پیرۆزە وەکو مارشیمۆن، ماریۆس، ئەو قەڵایە لە شەڕی نێوان ئۆرارتۆرەکان و مانایەکان لە هەزارەی یەکەمی پێش زایین زۆر بەرچاو بووە کە واتا دەتوانین بڵێین. ئەو وشەیە یە وشەی ئۆرارتۆریانەیە ئۆرارتۆرەکان چەندین جار لەگەڵ مانایەکان لە ناوچەی موکریان شەڕیان کردووە ئاسەوارەکانیان لەسەر بەردەنووسی کێلەشین و کانی حینە ڕۆم لەو ناوچەیە دۆزراوەتەوە ڕوانینی دووهەم دەڵێت ئەو وشەیە قەڵات ماران نییە، بەڵکو قەڵاتی مادەکانە. لەو قەڵایەدا مادەکان و ئاشوورییەکان تووشی شەڕ بوونە. بۆ نموونە شلمنسەر پاشای ئاشوورییەکان چەندین جار هێرشی کردۆتە سەر خاکی مانایەکان و مادەکان، لە باشووری گۆمی ورمێ لەگەڵ هێزی مانایەکان و مادەکان تووشی تێکەڵچوون بووە ئەو قەڵایە قەڵایەکی چاودێری بووە و لە ڕێگای هەڵکردنی ئاگر و دووکەڵ دانیشتوانی گردی حەسەنلیان کە لە باکووری قەڵادماران بە مەودای دە کیلومیتر دوورە ئاگادار کردوێتەوە ڕوانینی سێهەم دەڵێت وشەی مار بە مانای سڵامەتی و لەشساغییە، هەر بەو جۆرەی کە دژ بەم وشەیە وشەی بێ مار بە مانای کەسێکی نەساغ هەیە.

هاوڕێیانی خۆشەویست و بینەرانی عزیز ئەوەی کە ڕوونە تاکو ئێستا کێوی قەڵاتماران هیچ سەشنە توێژینەوەیەکی زانستی و بێلایەنی بۆ نەکراوە و تەنانەت زۆرێک لە ئاسەوارەکانی دزراوە و بەتاڵان بردراون